Esselamu aleykum. D'Geschicht vum Prophet Moussa oder Moses. An Ägypten, wou an der Zäit dem Jakub oder Jakob seng Kanner gelieft hunn, sot eng Kéier e béise Pharao, Bréngt dem Jakub seng Kanner alleguerten ëm! De Pharao wollt nämlech net, datt d'Vollek vun de Kanner vum Jakub méi grouss kéinte ginn, wéi säin eegent Vollek. Wéi de klenge Moussa gebuer gouf, huet seng Mamm hien an e Kuerf verstoppt. Se huet de Kuerf missen an e Floss leeën, fir datt dem Pharao seng Zaldoten hien net entdecken an ëmbréngen. D'Fra vum Pharao huet de Kuerf fonnt an huet en an de Palast matgeholl, well si e gutt Häerz hat. Et wousst keen, wien dem Moussa seng Eltere waren. A well dem Pharao seng Fra de Mussa behale wollt, huet si eng Babysitterin fir hie gesicht. Allah huet dofir gesuergt, dass dem Mussa seng Mamm an de Palast geruff ginn ass, fir Babysitterin ze ginn. Esou ass dem Mussa säi Liewe gerett ginn an hie gouf esou och senger Mamm zeréck ginn. Gläichzäiteg gouf hien awer am Palast erzunn an hat vill gescheit Leit ronderëm sech, déi him villes bäibruecht hunn, sou dass aus dem Mussa e clevere Mann ginn ass. Wéi de Moussa erwuesse ginn ass, huet hie missen d'Stad verloossen. Ënnerwee ass hie laanscht e Buer komm, wou d'Hierten hir Schof Waasser ze drénke ginn hunn. Et waren och zwee Meedercher dobäi, déi op d'Schof opgepasst hunn. De Moussa huet de Meedercher gehollef, hire Schof ze drénken ze ginn, an als Merci huet de Papp vun de Meedercher de Moussa invitéiert. De Papp huet gesinn, dass de Moussa e gudde Mann war an hie konnt dunn seng Duechter bestueden. Esou huet de Moussa mat senger Famill an dem ale Papp vill Jore glécklech a zefridde beim Buer gelieft. Eng Kéier, wéi de Moussa mat senger Famill a mat de Schof ënnerwee war, huet hien an der Nuecht, wéi et donkel war, e grousst Feier gesinn. Hien ass laang bis bei d'Feier getrëppelt An do huet hien op eemol eng Stëmm héieren, déi sot, O Mussa, ech sinn Allah, däin Här, ech maachen dech zu mengem Prophet. Du solls zu de Leit goen an hinne soen, dass et nëmmen en eenzege Gott gëtt, et ass Allah, deen iech alleguerten erschaf huet. Sidd dofir dankbar a biet nëmmen hien un a maacht ëmmer Guddes an ärem Liewen. Huel also däi Brudder Harun, oder Aaron, mat dir a géi bei de Pharao a säi Vollek, fir hinnen dës Botschaft, oder dëse Message, weiderzeginn. De Musa ass dunn mam Harun bei de Pharao an Ägypte gereest a sot him, dass den Här vun de Welte si bei hie geschéckt hunn. Ech si vu Gott geschéckt ginn a bréngen nëmmen d'Wourecht, sot de Musa. Dofir looss d'Leit vum Jaqûb, déi s du an dengem Land esou quäls, mat mir fortgoen. Du gouf de Pharao immens rosen an huet geäntwert, Et gëtt keen aneren Här vun der Welt ausser mir. Ech sinn de mächtege Kinnek Pharao. Deen, deen eppes aneschters seet, deen huet se nëmme all. Wann dir net op mech lauschtert, da kommt dir an de Prisong. De Mussa sot, Allah wäert mir hëllefen an ech wäert dir weisen, dass Allah méi staark ass wéi d'Mënschen an och méi wéi s du, Pharao. De Mussa huet dunn e Bengel geholl an en op de Buedem geheit. Wéi en op de Buedem gefall ass, ass aus dem Bengel eng Schlaang ginn. Ech mengen, du bass en Zauberer, Musa, sot de Pharao. Ech wäert all meng Zauberer aus dem ganze Land zesummeruffen. Da wäerte mir gesinn, wie besser zaubere kann, du oder si. Am Pharao sengem Palast koumen dunn also Zauberer aus dem ganze Land zesummen. Si hate vill Rutten a Bengelen dobäi, déi si a Schlaange verzaubert hunn. De Musa huet säi Bengel erëm op de Buedem geheit. An erëm gouf eng Schlaang aus dem Bengel. D'Schlaang awer huet all déi aner Schlaangen opgefriess. Du soten dem Pharao seng Zauberer ganz erschreckt, Mir gleewen un Allah, deen de Moussa als Prophet geschéckt huet. Allah ass méi staark wéi mir all zesummen. De Pharao ass ganz, ganz rose ginn a sot, Wëllt dir un Allah gleewen, ouni datt ech iech d'Erlabnis ginn, fir dat ze maachen? Dir gitt bestrooft a kritt d'Hänn an d'Féiss ofgeschnidden. D'Zauberer hunn dem Pharao geäntwert, Wëlls du eis bestrofe well mir un d'Zeeche vun Allah gleewen? Egal wat s du mat eis méchs, Pharao, mir bleiwe bei Allah a mir hoffen, datt Allah eis zu deene Gedëllegen a Standhafte mécht an ons mat senger Gnod bei sech ophëlt. Esou goufen aus deene geldgieregen Zauberer gutt a gleeweg Dénger vun Allah. De Mussa awer. ass zu de Kanner vum Jakub gaangen, deenen et esou schlecht ënner der Herrschaft vum béise Pharao ergaangen ass, a sot hinnen, Mir ginn elo fort aus Ägypten. Si hu sech dunn all op de Wee gemat. De béise Pharao wëllt se awer net a Rou loossen an ass hinne mat sengen Zaldoten nogaangen. De Moussa huet elo misste schnell reesen a koum schliisslech bei d'Mier un. Dunn hu vill Leit de Courage verluer a si ware ganz verzweifelt a voller Angscht, datt de Pharao mat sengen Zaldote gläich bei hinnen ukomme géif. Mee Allah huet hinne gehollef. Hien huet d'Waasser vum Mier an der Mëtt gespléckt an esou konnten de Moussa an seng Leit matzen duerch d'Mier trëppelen. Wéi de Pharao awer mat sengen Zaldoten ukoum, sinn si de Leit einfach hannendru geridden. Dem Moussa seng Leit waren anzwëschen beim aneren Ufer ukomm. Dunn ass d'Mier op eemol erëm zougaangen an huet de Pharaon mat all sengen Zaldote begruewen, sou dass si all erdronk sinn. Esou huet Allah de Moussa an seng Leit gerett, well si un hie gegleeft hunn an zu him gebiet hunn. De Pharao awer, den net un Allah gegleeft huet an och net wollt gleewen, well hien arrogant war, an de Moussa an d'Gefängnis geheie wollt, ass gestuerwen, well hien am Mier erdronk ass. Dunn ass de Moussa jorelaang mat senge Leit duerch d'Wüst gereest, an enges Daags krut hie vun Allah gesot, hie soll op en héije Bierg klammen. Op deem Bierg soll de Moussa 40 Deeg a 40 Nuechten Allah ubieden a lauschteren, wat Allah him a senge Leit ze soen huet. Wéi de Moussa um Bierg war, si seng Leit ongedëlleg ginn, dat heescht, si hate keng Gedold méi. Schliisslech hu se aus dem Gold, wat se bei sech haten, doraus eng gëllen Kou gemat an hunn déi Kou ugebiet. Wéi de Mussa zeréckkoum an déi Kou gesinn huet, gouf hie ganz rosen. Hien huet dat déi Kou aus Gold an dausend Stécker futti geschloen. Hien huet d'Leit vernannt, bis se ugefaangen hunn, sech ze schummen. Du sot hien hinnen, Dir däerft ni méi eppes aneres wéi Allah ubieden. Hien huet hinnen dunn d'Buch vun Allah ginn, wat hien um Bierg krut. Dat Buch heescht d'Taurat oder Tora. An deem Buch steet geschriwwen, wat d'Mënsche maache sollen an net maachen däerfen, wéi zum Beispill keen ausser Allah ubieden, kee Mënsch ëmbréngen, näischt klauen, gutt zu den Elteren an aner Leit sinn. D'Leit vu Musa hunn elo verstanen, datt si ondankbar gewiescht sinn. Allah hat se jo och vun den Zaldote vum Pharao gerett. Vun do un hu si zu Allah gebiet a sech bei him bedankt an ëm Verzeiung gefrot. Si hu versprach, nëmmen nach Guddes ze maachen. Allah verzeit de Mënschen, wa se sech schummen a sech besseren an erëm bei Hien zeréckginn. As-Salaamu alaykum, Fridde sief mat dir!